Хоп, хей! Хей, хей! Исәннәр Без сезне бик шат күрергә, бүген монда Ярымфинал Татар КВН лигасы! Әйдә шаярт! Дөньяда бер меңнән артык киностудия, йөздән артык рус КВН лигасы бар һәм бердәнбер Татар КВН лигасы ул Әйдә шаярт! Бүген ярымфиналның икенче өлеше, соңгысы һәм бүген без бөтен Финалистларның исемен беләчәкбез. Каршы алабыз, әйдәгез командалар белән танышып китик. Чүпрәле районы, Чүпрәле мишәрләре! Бүген безнең белән дәвам итәбез. Алабуга шәһәреннән Бум КВН командасы килде! Иң ерактан, иң текә команда, Мәскәү, понаехали! Һәм инде Балтач районы Эремчек КВН командасы! Барлык командалар финалга узырга тели. Һәм инде финалга узыр өчен э, смайликлар җыерга кирәк. Кемнең смайликлары иң күбе була, шул җиңде. Һәм кем моны хәл итәсең? Әйдәгез, жюри әгъзалары белән танышып китәбез.

Илназ Сафиуллин, каршы алабыз! Җырчы, алып баручы, юморист бугай да инде. Үзенә карасаң, аңлап булмый, көрәшче булырга да мөмкин. Батыр малай! Айрат Ильясов! Оба! Киләсе жюри әгъзасы үзен өйдә кебек хис итә, чөнки аның янында дүрт татар утыра. Югары КВН лигасының финалисты, Дүрт татар командасының төп актеры, хәзерге вакытта Татарстан Республикасының Шаяннар һәм тапкырлар оешмасының директоры Ришат Гыймалтдинов! Жюри әгъзалары әзер. Тамашачы, сез әзерме? Әлбәттә, әлбәттә әзер. Һәм инде тагын бер кеше белән таныштырасы килә. Бүген безнең зур кунак Яңа гасыр телерадиокомпаниясенең генераль директоры Каршы алабыз, Аминов Илшат Юнусович! Командалар, традиция буенча, без булдырабыз! Командаларны сәхнә артына озатабыз. Дусларыбыз, дуслар, бүген безнең ике бәйге. Беренчесе сәламләү. Икенчесе импровизация, сәламләү бәйгесен әзерәк катлауландырдык. Һәр команда үзенең сәламләү бәйгесенә йолдызлы номер кертергә тиеш. Карыйбызмы? Әйдәгез, тикшерәбез, кем кызыграк. Каршы алабыз беренче команданы. Ул, әлбәттә, Чүпрәле мишәрләре! Егетләр, Финалга чыгар өчен сез нәрсәгә әзер? Әгәр дә без финалга чыксак, мин сезгә фаер-шоу күрсәтәчәкмен. Нинди фаер-шоу ул тагы? Алсын әйтмим, күрерсез финалда. Аһа, менә бит, мишәрский подход бугай бу. Ярый, егетләр, кемгә рәхмәтләрегезне белдерәсез? Иң беренче безнең рәхмәтебезне әтәсебез килә Чүпрәле районы главасына Гафаров Марат Ринатовичка, начальник отдел культуры Сагдеев Зөлфәт Филаретовичка, директорыбызның, дом культурабызның Э, Шарафутдиновсына Данирочка һәм үзебезнең районыбызга Чүпрәле районына бик зур рәхмәт әтәсебез килә. Рәхмәт бик зур әйдәгез егетләр, кыздырыгыз сәхнәне. Чүпрәле мишәрләре. Исәннәрмесез! Әһә! 4 5 6 Илназ, ничисең? Менә шунысы кызык, бу КВНда күпме акча җыялар икән ул, ә? Сезнең аңлавыча сәхнәдә мишәрләр. Илназ, карале, сиңа бер заказ бар. Районга кайткач Корбан бәйрәмен үткәресең әле. Онытмасам, мин монарга крестик куйм әле. Безнең Чүпрәле районы бик үзенчәлекле, аңлатам. Безгә Ульяновск якын урнашкан. Ну, менә тагын бюры күрсәтә алам. Әй, үбер бәрә күрсәтә алмадың инде. Ничек инде егетләр бер нәрсә дә юк. Безнең Чүпер авылында менә дигән кинотеатр бар. Ә безгә анарга карата миниатюра бар. Кинотеатрда булган хәл. Исәнмесез. Исәнмес. Нинди киноларыгыз бар бүген? Джокер. Бәясе күпме? 250. Мәгез. Короче, тыңла. Әһә. Джокер башта аниматор булып эшләгән, име? Аннары баш итә, кеше үтерә башлаган. Ярый, егетләр, ярым финал. Безгә финалга узырга кирәк. Башлыйбыз! Мишәр егете беренче мәртәбә крещениедә пророкка чумган. Марҗа, марҗа мин. Ну юк инде, морж. Ә морж, морж мин, морж. Футбол Рубин командасы җиңү сүзен гуглить иткән. Аңгыралар, хәзер аңлагансыздыр бит инде? Әйе. Ой, үләм балалар. Гафу итегез, тренер, без нәрсә уйныйбыз әле? Сез аңлам... Бар шундый лицейлар, кайда бар тик егетләр генә укый. Күз алдына китерегез, шул лицейда соңгы кыңгырау бәйрәме. Ә хәзер Ә хәзер традиция буенча сүзне безнең лицей директоры Нияз Ильяс улы Гайнетдиновка бирәбез. Бер икеч. Рәхмәт. Хөрмәтле балалар, мин сезне соңгы күргәү көне белән тәбриклимен. Сез бит минем күз алдымда үстегез. Сез бит минем илкәмдә үстегез. Кая бара тикте. Ярый. Ә хәзер безнең традиция буенча Цыц. Вальс. Эй! Күз алдына китерегез, мишәр малае ашта бик күп иттереп акча җыйган. Ну, малай, бу акчалар нәрсә була? Беләм. Казан Арена экранда мультик карыйм. Ә юк, юк, юк, юк, юк, юк. Точно. Үземә сыер алам һәм көтүгә тугыз да ебәрәм. Йокысы туйсы. Ә юк, юк, юк, юк, юк. Точно. Крымнан тагын бер күпер салдырам. Чүпрәлегә кадәр. Эй, юк инде, егетләр, юк инде. Ну, берәр кызык әйбер уйлап таба алмыйсызмы әллә? Кил әле монда, кил, менгез. Кил. Кош шулай. Ну, сез бит мишәр егетләре, каршыгызда шул хәтле акция. Ну, неужели бер кызык шутка табып булмый инде? Ай Алла. Аня, энем, ни? Мишәр абыеңны игълан ит. Давай. Күз алдына китерегез, мишәр мужигы ашта бик күп иттереп акция җыйган. Әй, мин бу акцияга хатынның күкрәкләрен зурайтам. Яки зур күкрәк ясалган баннер элеп куям. Хәзер бит Казанда шулай эшлиләр. Юк, юк, юк, юк, юк. Әй, таптым, таптым. Уфа шәһәренең исемен Базарный матак исеме кушам. Эчерелсеннәр генә! Юк, болай да булмады, юк. Иң яхшысы, полицияне кире милицияга әйләндерәм. Болай да бернәрсә дә эшли алмадылар бит. Ну? Ну, абзый, Ну, шә шу, ну, булмыйсыз. ну, ну. Абзый, Ә. безнең хәзер соңгы миниатюра бар. Булышыйс инде безгә. Ну, әйдә, булышып карыйк. Ярый әле, ник алмыйк, әйдә. Нәрсә анда, нәрсә? Мишәрләрдә туйда шундый традиция бар. Бүләкне күрсәтеп бирергә. Азат белән Алсу, мин сезгә 5000 салам. Бездән 10000.

Безгә үрнәк булыгыз, мәңге-мәңге бергә булсын тормыштагы юлыгыз. Ә бүләк? Ну үзем яздым. Ә өстәп аңа менә шушы и. Безгә бүген финалга чыгырга булышты Чып-чын, Чүпрәле мишәре. Татарстан Республикасының Галиәскәр Камал театры артисты, Татарстанның ат казанган артисты Фәнис абый Сафин! Фәнис абый, сөйләшкәнче, күпме сорадыгыз? Рәхмәт. Эй, аны шуннан башларга кирәк. Эй, рәхмәт. Эй, рәхмәт. Эй. Кара, монда йөз сум җитми. Әйттем мин сиңа сизәчәк дип. Мишәр. Сәхнәдә Чүпрәле мишәрләре! Рәхмәт! Чүпрәле мишәрләре, жюри әгъзаларына игътибар, нинди смайликлар куябыз микән? Так, Айрат, Ришат, моңсу смайликлар куйдылар. Ике моңсу смайл, икесе елмая. Өчесе дә елмая. Өч елмая торган смайл, икесе моңсу. Егетләр, ничектер, ничектер шулай, әйдәгез, э, берничә сүз, нишләп, менә

Аңламадылар. Мине дә кеше аңламый күпчелек. Монда бит диалектта сөйләшәләр, әй бит үзебезчә. Сезгә ошадымы? Миңа ошады. Әлбәттә. Үзебезчә бит. Әйе, Чүпрәле, Буа белән күрше районнар бит. Әйе. Э, алкышлар егетләргә. Егетләр, э, барысын да ишеттегез. Әйдәгез, импровизациядә күрешә, күрешәбез. Э, Озатабыз сезне сәхнә артына алкышлар белән. Дәвам итәбез. Дәвам итәбез. Безнең бит әле Мәскәүдән команда килде. Әйдәгез каршы алабыз. Понаехали КВН командасы! Финалга чыгар өчен сез нәрсәгә әзер? Җырларга шундый тавыш белән. Тагын нәрсәгә? Тагын инде ни соңгы ыштанны салып бирергә әзер. Менә бит юмористлар Мәскәүдән килгән. Егетләр, кызлар, кемгә рәхмәтләрегезне белдерәсез? Э, Иң беренчедән без рәхмәтебезне әйтәсебез килә, әлбәттә, безнең Мәскәү татар автономиясенә. Безне менә финалга хәтле шулай итеп безне э, ничек дип әйтергә, Матур иттереп озатып, безнең өчен теге җан атып торалар. Рәхмәт сезгә, Мәскәү татар автономиясе! Рәхмәт бик зур! Әйдәгез, кыздырыгыз сәхнәне! Мәскәү, понаехали! Сәлам Татарстан, сәлам Казан! Мәскәү, понаехали командасы, исәнмесез! Кадерле дуслар, бу безнең Рафис Атаказ. Бу безнең Юлечка Маржушка. Сезнең сорау туадыр, ни өчен Юля шундый кыяфәттә чыкты? Безнең команданың спонсоры Юлечка. Ул соңгы ыштанын да салып бирде. Салып бирүен бирде, кысып тора ыштаны. Юлечка, нишләп син шундый кыяфәттә чыктың, ә?

Арчаларга звонить иткән уже арча кызларын. Эх, алдадыгыз. Тәк. Минем бер кочында ата каз белән үзем генә калганым юк иде. Нәрсә турында аның белән сөйләшергә? Пенсия турында да бер нәрсә дә белмим бит. Бу маңка малай белән беркайчан да үзем генә калганым юк иде. Хәзер пенсия турында шаярта башлар инде. Әһә! Ата казны пакет белән куркытырга кирәк. Нигә пакет чыгарды ул? Сәер егет. Тәк.

Мәскәү. Өскәрәк мен әле тагын. Әйт әле. Мәскәү. Менә мондарак тагын. Нишләтәсең соң син аны? Соң ишетмисеңмени? Пышылдый. Өскәрәк күтәрәм, антеннасы тотсын өчен. Аның аркасында түгел бит ул. Теле аркасында. Нормальный аны тел. Бәйләмәгез инде шул татар телене. Так, җегетләр, финалга чыгарга кирәк. Борчылмагыз, борчылмагыз. Мин профессиональный актер, үзем уйныйм. Булыргамы, булмаскамы? Менә кайда сорау. Туктале, салыргамы, салмаскамы? Менә синең сорау. Шулаймы? Хәзер күрсәтәм мин сиңа. Минем Юлия белән бер кайчан да үзем генә калганым юк. Мәшкәү дип шаяртсам, аңламас. Һм, минем турында нәрсә уйлый микән? Хәзер уен беткәч, мин Казанда Бауманда гулять итәчәкмен. Шопинг, шопинг, шопинг, шопинг! Абау! Мин уйлаганда шундый саф, әхләки, мөкатдәс татар телендә сөйләшә микән? Юлия, әллә туган авылыма барабызмы? Мамадышкамы? Юк инде, ресторанга. Мамадышта ресторан бармы ни? Юрик! Мәскән Юрик! Салыргамы? Сал! Бу нәрсә буш бит? Соң бу бит миниатюра гына күрсәтәбез, КВН шаярабыз.

Әйдәгез миниатюраларга күчик. О, пенсионер дөрес сүз әйтте, карагыз әле. Син минем соңгы тукталышым, йөрәк сине үзе. Мондый кеше дә бар. Тире аз булган малай физкультура дәресендә. Башлыйбыз. Бер. Ике. Бер. Ике. Бер. А, бер секунд, хәзер киләм. Карага! Син минем соңгы тукталышым, йөрәк сине үз итә. ТНВ каналы мөмкин булган барлык сериалларны татар теленә тәрҗемә итеп бетерде. Соңгы чиктә хайваннар дөньясы калды. Карап китик. Кайда йөрде син төне буе? Кайда йөрде ник күзгә кара? Кайда йөрде сиңа әйдә? Айваз Садыров кайсы яктан килер микән? Теге яктан әнә килә. Ләкин ул хатыны белән үлә микән? Заводовы, биррем мин сиңа водовы, бер ай эчеп йөрисең, авылда балалар уңай чатал! Братан, нәрсә бу? Белмим, киттек моннан, сәер нәрсә бу? Соң, доңгыз бит бу, хәләл түгел. Киттек моннан, ашамыйбыз, без бит татар аюлар, тайдык, тайдык моннан, тайдык, брат. Яратыгыз, Татар телен карагыз ТНВ каналын. Һәм инде сезнең белән Тукта әле. Безгә бит йолдыз чакырырга кирәк. Нинди йолдыз? Юк, юк, юк. Без йолдыз чакырып тормадык. Ни өчен дигәндә, бөтен татар эстрада артистлары Мәскәүгә омтыла. Мәскәүгә. Шуңа күрә без жюри әгъзаләрен Мәскәүгә кунакка чакырырга булдык. Ура! Мәскәүгә барабыз. Икән. Әти! Нинди әтиең булсын ул синең? Соң ишетмисеңмени тавышларны? Татарстанда ике кешедә генә андый тавыш бар. Миндә һәм әтидә. Әти!

Әти, хәтерлисеңме? Без кенә кечкенә мин кечкенә чакта без синең белән балыкка бара идек. Әй, кая хәтерлисең инде син? Балыкка барган саен бер нәрсә хәтерләмичә кайтасың. Менә шунда. Менә шунда мин кайтып киттем. Ә син калдың буада. Әти, әти, мин дә бит синең кебек талантлы егет, талантлы егет. Хәзер күрсәтәм. Әти елый үкереп, суда баткан балык Кебек. Чү, әти, елама! Ач театр буада! Әти, бер генә соравым калды. Бүген син дә кунсам ярыймы? Динар, син һаман урын тапмадыңмы безгә кунарга? Кымычалам әле, менә бит сөйләшәм. Ярыймы? Ярыймы? Ярый диде, ярый! Сезнең өчен Мәскәү Понаехали командасы! Рәхмәт, Казан! Яратабыз! Понаехали, Мәскәү шәһәре! Раил абый елмая, Илнас елмая, Айрат елмая, Ришат елмая, Линария елмая! Котлыйбыз, котлыйбыз сезне! Тукта, тукта, әйдәгез э, тыңлап китик. А, Ой, Ленария, әйдә синнән берничә сүз. Мәскәү татарлары, между прочим, әйдә. Әйе, күптән түгел генә барып кайткан идек. Шундый Юлечка кызык булды бүген. Шундый матур, әдәби, саф телендә уйлый икән ул. Алкышлыйк. Әйе шул. Ильназ! Юлечка гына түгел, бүген шулай ук сездә, сезнең команда, командада яңалык. Рафис абыйны күрдек, шулай бит? Алкышлыйк әле яңа катнашучыга шулай ук. Һәм, әлбәттә, Яшерен батырын түгел, шундый профессиональ актер Динар алдында баш иям. Рәхмәт. Команданы ерып чыгасың. Бик яхшы. Чыннан да, чыннан да ризалашам. Егетләр, кызлар, әфәрин! Әфәрин, сезне алкышлар астыннан озатабыз сәхнә артына. Импровизациядә күрешербез. Ярый, дәвам итәбез, дәвам итәбез. Безнең тагын ике команда калды. Һәм инде әйдәгез, Каршы алабыз, Алабуга шәһәре Бум КВН командасы! Финалга чыгар өчен сез нәрсәгә әзер? Ой, финалга чыгар өчен беләсеңме? Жюри әгъзаларының капка төбендә бөтен карны көрәп бетерергә ризабыз, әзер, әзер торабыз. Ого, тукта әле, сез дүртәү, алар бишәү, тагын Фәридә Якуповның

Манчыгыз, кыздырыгыз, каршы алабыз! Бум! КВН командасы. Каршы ал Казан! Бум-бум-бум! Без Алабугада! Бум-бум-бум! Шушы таныш көйгә! Бум-бум-бум! Кушылыгыз безгә! Бум-бум-бум! Биләр әзбәр, like a boom boom. Рахмат, рахмат. Сәлем Казан! Хәерле киш Казан. Менә бит, бу көн дә килеп җитте. Ярым финал. Егетләр, күптәннән күрешкәнебез юк. Нинди яңалыкларыгыз бар? Менә мин күптән түгел генә теге кулинария курсларына язылдым әле. О, һәм нәрсә? Җегетләр, сез мине котлый аласыз, минем иртәгә беренче кекс була. Безнең җегетләр, җегетләр, җегетләр. Егетләр, тузга язмаган сүз сөйлисез. Али, коткар зинһар өчен. Менә мин яңа көрәш төрен уйлап таптым. О, анысы ничек була? Кунг-фу белән алабуганы берләштердем. Һәм нәрсә килеп чыкты? Алабуга Фу! Али, җитте! Син бит, булачак укытучы! Әйдә әле синең белемеңне тикшереп карыйк әле. Мин сиңа урысча сүзләр әйтәм, ә син тәрҗемәсен. Давай. Татарча. Әйдә. Животное. Хайван. Свинья. Харам. Блюдо из мяса. Колбаса. Месяц без блюда. Ураза. Хөрмәтле дуслар, сезнең каршыгызда яңа гына Татар Лига КВН сәхнәсендә Ураза турында меңенче мәзәк яңгырады. Әйдәгез әле шушы Алабуга шамкаен бүләкләп үтик һәм сорау бирик. Әйтегез әле, сез бу мәзәкне каян уйлап таптыгыз? Эй, мин бит укытучы гаиләсендә үстем. Бездә һәр көнне ураза. Менә шундый инде ул Бум КВН командасы. Башлыйбыз! Сәлам, Олимпийский! Юк инде, Казанский! Ярый, дуслар, керәшен авылларында яшәүчеләр үзләренең малларына кеше исемнәре кушалар икән.

Юк. Эх, кая йөрисең ул, а? Гектор! Гектор! Минем инглиз теле укытучым әйтмешли, нәрсә чилдырыннар, әйдәгез дәвам итик. Күз алдыгызга китерегез, урамда булган хәл. Кичә теге подъездга барган андым. Кара, кара. Э, син йөрмә ул җегет белән. Ул кичә генә башкасын озатты. Син шулай мени? Все, мин сине ташлыйм. Син нәрсә эшләдең соң? Хәзер, хәзер, дустым, көтеп кенә тор.

Туктатыгыз әле КВНны! Егетләр, сезнең командагызга кыз кирәк дип ишеткән иде. Әйе, әллә эзләргә ярдәм итәсеңме? Айнур, җитте! Игътибар итмәгез, ул безнең шундый. Лилия Хайруллина. Әһә, точно, и. Карале, үзегез йолдыз чакыргансыз, кемне чакырганны да белмисез, ә? Егетләр, егетләр, туктагыз, бу бит Лилия түгел. Миндә аның номеры бар, хәзер мин аңа шалтыратам. Алло, мин сәхнәдә сөйләшә алмыйм. Һа, ярый, ярый. Күрдегезме, ул сәхнәдә сөйләшә алмый. Юк, мин аңламыйм, сез мине нәрсә дип монда чакырып китердегез, ә? Юк, бу барысы да шаярту и, әлбәттә. Безне, без сезне бер максат белән генә чакырдык. Вот, менә карагыз, менә монда камера бар, менә монда камера бар, менә монда режиссер утыра. Һәм иң мөһиме, безнең чыгышыбызны ТНВ каналыннан күрсәтәчәкләр. О, ТНВ! Әйе. Беләсезме, мин уйлыйм, без сезнең белән бер-беребезне аңлыйбыз. Нәкъ тә шулай, без хәзер сезнең белән яңа клип төшерәчәкбез. Сезнең бурычыгыз бик тә гади, матур итеп җырыгызны җырлагыз. Әлбәттә, киттек, киттек! Дуслар, сөйләшкәнче әйдәгез.

Авыр тулар узган соң, үпкәңне бозган соң, төрле исерткечләр белән халыкны яраткансың. Әле соң түгел, туган арап торасың, бик нык тояр төсле, син үзгәрә алмассың. Гафу итегез, егетләр, этот, э, перезаписать придется, тавыш язылмады. Хөрмәтле дуслар, сезнең каршыгызда Лилия Хайруллина иде. Әйдәгез, алкышлыйк әле. Бик бик каты итеп. Лилия Хайруллина. Рәхмәт, егетләр! Һәм инде ахырдан нәрсә әйтәсе килә? Безнең үзебезнең сөйгән ярларыбызга мәхәббәтебезне аңлатып үтәсе килгән иде. Руфия, мин сине яратам. Гүзәл, син минем җимешем. Мариям, син минем мөхәббәтем. Бум КВН командасы, рәхмәт. Алабуга Бум КВН командасы. Нәрсә булды монда? Ярый, жюри әгъзалары, нинди нәтиҗә куясыз? Так, э, Айрат елмая.

Үткән юлы сезне караганда көчлерәк булды уеныгыз, ләкин бу юлы сез менә шундый приемнарга, приемнар ярдәме белән ничектер ерып чыктыгыз, әй бит? Һәм тагын бер әйбер, нәрсәсе сөендерде, номерларыгызның ахырына таба сәхнәдә ике генә йолдызны күрмәдек. Берсе Лилия Хәйруллина булса, менә бу ак күлмәктән Аның чын йөзе Росомаха Хью Джекманга менә шулай ошаган бит, әй бит, чынлап. Әйе, әлбәттә. Шуңа күрә менә Хью Джекман белән генә дә ерып чыга алар идегез. Шулай. Рәхмәт. Рәхмәт, Илназ. Но яхшырак булдыра аласыз. Яхшырак та була ала. Әйе. Супергерой Илназ үзен сүзен әйтте. Тагын тагын бармы нәтиҗәләр? Ярый, егетләр, бик зур рәхмәт сезгә, менә шундый нәтиҗә. Мстители командасы, сау булыгыз. Дәвам итәбез, Балтач районы Эремчек КВН командасы. Финалга чыгар өчен сез нәрсәгә әзер? Без әзер әйбәт чыгыш ясарга. Аһа, аңлашылды. Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Рәхмәтләрне Яктыюл колхозы председателенә һәм Биектау сөт-май комбинатына.

Пси дип торам, чүпрәк икән. Исәнмесез, сәхнәдә Эремчек КВН командасы. Чыгышыбызны Ринатның тугачта әйткән беренче сүзе белән башлыйсы килә. Аңламадым, ә алкышлар кайда? Танышып китик, бу Әдилә. Әдилә үзенә егет эзләргә килде. Әдилә, булышыйкмы? Әйдә. Әнә. М-м. Әнә. М-м. Әнә. М-м. Син хәзер бөтен залга төртеп чыгасыңмы? Әйе, мин шулай үземә әти таптым. Бу Аяз. Ан авызы нәрсә әйткәнен колагы ишетми. Булат браво, менә мондый вайннар төшерә. Бу Ринат. Ринат танылган кешеләрне күрсәтә белә. Менә Раил Садриев, Илназ Сафиуллин. Ә татар Садыров. Ә татар малай? Мин танылган кешеләрне генә күрсәтә беләм. Урр. Урр.

Кем? Минме? Чыгышыбызның яртысы узды инде, кая йөрисен, чукынчык? Тукта, сез нәрсәгә миниатюра күрсәтмисез соң? Зал җылынмады әле. Тагын бер-ике минутка куеп торырга кирәк. Ә, болай да ярый. Дуслар, бездә бик тә сөенечле хәбәр бар. Авылыбызда яңалыклар барлыкка килде. Кичә әҗәткә ипи алдым, шуннан әҗәт абый рәхмәт әйтте. Кичә көзгене ваткан идем. Нәрсәгә? Аннан миңа бер хәшәрәт карап тора иде. Беләсеңме, нәрсә белдем? Зиратта почмакта сакчы утырса, нәрсә була? Нәрсә була? Живой уголок. Кара юмор. Әйе. Кара юмор, кара юмор, бер көлүен, бер гынах. Кара юмор. Я, гынах җыйма. Узган аны председательнен өе янды. Шуннан халыкның Сабантуйда да болай сөенгәне юк иде әле. Беләсеңме, минем бабай хәзер комик. Ничек инде? Комада ята. Уф, ардык. Аннар артта бассын. Ярар.

Безгә бу чыгышка Йолдыз чакыра куштылар. Без чакырдык, каршы алыгыз. Дөресен генә әйткәндә, без үзебез дә белмибез бу костюм эчендә кем булганын. Әй, Йолдыз, син сальто ясый беләсеңме? Юк. Димәк, Газманов түгел. Газманов та булмагач, кем була ала инде тагын? Бу кием белән сальто ясап була дип уйлыйсызмы? Ә салсан? Салсаң барса да була. Димәк, бу сала торган кеше. Аңладым, бу бит теге ни, любой артист була ала. Син чыпчаклар белән качышлы уйныйсыңмы? Юк, мин Ленар Яшин түгел. Ә син Винарис түгелме? Юк, ул монда сыймас иде. Әйе, сәхнә бәләкәерәк шул. Салдыр әле. Бу бит мин, Рамил Закиров! Йолдыз! Болай Рамил Закиров, ә менә болай Йолдыз. Тәк, кем була ала микән бу костюм эчендә? Салдыр әле, миңа җайсыз моның белән. Ә, Рамил, синмени ул? Газманов дип торам. Әти, яңа төрмәдән чыккан абыйга әйтмешли, чыккансын икән, булыш. Нишлим соң? Җырлап күрсәт. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, Ут кебек егетләргә чибәр кызлар пар иде. Әйттек ич инде, елмаймыйча. Елмаймыйча сәхнәдә чыгыш ясап буламыни инде? Рамил, без шулай инде ике уенны рәттән җиңдек. Ну ярар. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә чибәр кызлар пар иде. Ну, ничек? Ну, начаррак. Әйттем бит елмаярга кирәк дип. Юк, монда анда эш түгел, синдә. Дуслар, сәхнәдә татар эстрадасынын иң дәртле җырчысы чыгыш ясады. Олег Газманов. Рәхмәт Рамил Закиров. Дөрестән дә әйткәндә, Рамил Закировка бик зур рәхмәт безнең белән чыгыш ясарга булышкан өчен. Үзенең костюмын киеп килде. Чыгышыбызны Ринатның тугач та әйткән икенче сүзе белән тәмамлыйсы килә. Әни, киен әйдә, кайтабыз. Сөйләсеннәр урамнарда теге район байтак, алай да три сүзгә бастык баручысы булгач. Балташ! Раиль абый елмая. Айрат, Ришат, Ленария, Ильнас барысы да елмая торган смайликлар. Әфәрин, әфәрин, егетләр. Рәхмәт, егетләр, кызлар, сезгә зур рәхмәт, алкышлар. Озатабыз сезне сәхнә артына. Ярый, моның белән безнең сәламләү бәйгесе тәмам. Һәм инде без импровизация бәйгесенә күчәбез. Барлык командаларны сәхнәгә чакырабыз. Алкышлар астыннан. Импровизация бәйгесе, дуслар, без оештыручылар ниндидер яңалыклар таптык. Һәм инде хәзер ул яңалыкларны экранда күрсәтәбез. Командалар шул яңалыкларга ниндидер комментарияләр яки кызык җавап әйтергә тиеш. Башлап җибәрәбез импровизация бәйгесе! Һәм инде безнең беренче яңалык, карыйбыз экранга, Татарстанда шикәр чөгендере уңышы узган ел күрсәткеченнән 31,7 процентка артык. Так, Алабуга. Безнең киләчәк шикәргә күмеләчәк. Балтач. Температурасы күтәрелгән бугай. Балтач кыздыра. Әйдәгез, икенче фотосу, икенче яңалыкны. Сызрында татар телен өйрәнү проектының дүртенче этабы башланды. Сызрында, Мәскәү. Хинария, нишләп Мәскәү дидегез? Сызрин бит! Балтач. Хәзер Сызрында татар сүгенү сүзеннән кала башка сүз дә беләләр инде. Менә ул. Беренче этап ул как раз та теге сүгенү сүзләре булгандыр. Ярый, дәвам итәбез. Киләсе яңалык. Мөнир Рахмаев, Хатыным белән чит илгә күченеп китәргә җыенабыз. Мөнир. Әйдә, Чүпрәле. Мөнир. Башкортостан ул чит ил түгел. Кызык. Балтач. Ниһаять, ул аны үзе аңлады. Әйбәт. Алабуга. И, чит илгә аны үз хатының белән йөрмиләр бит инде. Так, Балтач. Мөнир, күзлегеңә башта лупа ал. Ярый, ярый. Моның белән безнең э, импровизациянең беренче өлеше тәмам. Без күчәбез икенче өлешенә. Әлбәттә инде жюри әгъзалары үзләренең яңакларын әйтә. Әйдәгез, Ришат Гемалдинов. Э, утырып кына сорау бирәм. Э, дуслар, менә хатын Мәскәүгә китте, дамы? Кичкырын нишлим икән, әйтегез. Так. Хатын Мәскәүгә китте. Кич белән нишлим микән? Так, Чүпрәле. Кичкырын нишли микән? Менне Рахмаевдан сорагыз, ул белә инде. Көндез эшли бит ул. Ярар. Ярый, көлмәгез. Менә бу мәзәкләрне калдырабыз специально менә. Ярамый, көлмәгез, дим. Кичкырын нишли микән, карале. Полный ответ можно? Ә, хатын Мәскәүгә китте, беләсеңме? Кичкырын нишли микән? Кичкырын нишлисең белмим, хатының нәрсә эшләп йөри анда? Мәскәүләр. Так, рәхмәт, Ришат. Тагын э, сорау Раил абый. Раил Садриев, каршы алабыз. Мин беренчесен басып әйтәм. Та, мишәрләр татарның каймагы. Ә катыгы, кефире, эремчеге, корты кем аның? Так, кызык сорау, Алабуга. Башта сорау. Мишәрләр татарның каймагы. Ә катыгы, кефире, эремчеге, корты кем аның? Керәшеннәр,

Эремчеге, катыгы, каймагы менә монда ярымфиналга килеп җитә алмаган, калганнары менә шул нигә керә инде отходка. Алкышлоар Мәскәү, Хар Балтач. Мишәрлә татарның каймагы, ә катыгы, кефире, эремчеге, корты кем аның? Эремчеге Балтач. Менә бит. Туктагыз әле, Алабуга. Мишәрләр татарның каймагы, ә катыгы, кефире, эремчеге, корты кем аның? Анысын белмим, но майонезы алабугада инде менә. Дәвам итәбез, бик зур рәхмәт, Раиль абый. Һәм инде тагын бер сорау, Илназ Сафиуллин. Рәхмәт. Исәнмесез. Минем сорау болайрак. Мин һәр иҗат кешесе кебек йокларга яратам. Ә сорау болайрак. Өч ай элек әти булдым. Хәзер йокы туймый. Нишлим? Өч ай элек әти булдым, Аллага шөкер. Йокы туймый, нишлим хәзер? Йокыга мәхәббәтегезне бетермәгез. Философский мәзәк булды бу. Өч ай элек әти булдым, Йокым туймый, нишлим? Берәр кичне әнә Ришат янына барып кайтыгыз. Хатынны Мәскәүгә җибәреп. Динар, менә Аллага шөкер өч ай элек әти булдым. Йокым туймый хәзер, нишлим? Малай эшлә, малай. Килештек. Илназ, бик зур рәхмәт. Әйдәгез әле Илназны котлыйб, котлыйбыз. Рәхмәт. Алкышлар белән әти булды Илназ. Зур инде, зур инде. Моның белән безнең импровизация бәйгесе тәмам, дуслар! Алкышлар барлык командаларга! Һәм инде хәзер беләчәкбез, кем безнең финалга чыга, нинди ике команда. Әйдәгез, смайликларны карап китик, жюри әгъзаларына барлык игътибар. Башлап җибәрәбез! Чүпрәле мишәрләре сезнең

Безнең нинди смайллар? Понаехали КВН командасы! Өч смайл елмая һәм икесе моңсу. Рәхмәт. Һәм инде Балтач, Эремчек КВН командасы. Нинди нәтиҗә? Барлык смайликлар елмая, дуслар! Котлыйбыз! Һәм инде әйдәгез э, нәтиҗәләр белән танышып китик. Шүпрәле мишәрләре безнең 5 смайл акышлар Шүпрәле мишәрләренә. Алабуга Бум КВН командасы 6 смайл, 6 смайл җыдылар алар. Һәм инде икенче урын

Арча районы Алсу КВН командасы, Мәскәү Понаехали һәм Балтач Эремчек. Ләкин безгә финалга кирәк биш команда. Жюри әгъзаләре, сездән сорыйбыз, тагын нинди бер команданы финалга алабыз? Каршы алабыз Яңа гасыр телерадиокомпаниясенең генераль директоры Илшат Юнусович Аминов. Илшат Юнусович, нинди команданы финалга алабыз? Аңладым, монда кунакларга да сүз бирәләр икән. Правда. Депутатларны бик хурладылар, бүген җоклый алмам. Икенче, икенчесе, өченчесе мин юморны аңлыйм. Финансированиене дә карарбыз, яме? Менә бит, дуслар. Рәхмәт бик зур. Безгә дә эләкте. Әйе. Чөнки бу эшне киләчәктә дә алып барырга кирәк.